Апостол Петры фыццаг фыстӕг Фыццаг сӕр Петрӕй Йесо Чырысти апостолӕй Понты, Галати, Каппадокии, Асий ӕмӕ Вифинии чи ныххӕлиу, ӕцӕгӕлонау дзы чи цӕры, Хуыцау уыцы ӕвзӕрстытӕм. Кӕй уӕ сӕвзардзӕн, уый Фыд Хуыцау зыдта рагацау, ӕмӕ йӕ уд ссыгъдӕг кодта сымах, цӕмӕй Йесо Чырыстийӕн уат коммӕгӕс ӕмӕ уӕ цӕхсадӕуа йӕ тугӕй. Хуыцау уын ноджы фылдӕр бахай кӕнӕд йӕ хорзӕх ӕмӕ йӕ фарнӕй. Арфӕгонд уӕд нӕ Хицау Йесо Чырыстийы Хуыцау ӕмӕ Фыд. Йесо Чырыстийы мӕрдтӕй кӕй райгас кодта, уымӕй нын йе стыр хорзӕхмӕ гӕсгӕ радта ног цард ӕмӕ ӕнӕфӕцудгӕ зӕрдӕдарӕн. Фесӕфӕн кӕмӕн нӕй, рӕстӕджы бар кӕуыл нӕ цӕуы, ахӕм хорзӕхтӕ уӕлӕрвты ӕфснайдӕй лӕууынц сымахӕн. Уырнынад уӕм кӕй ис, уымӕ гӕсгӕ Хуыцау сымах йӕ хъаруйӕ хъахъхъӕны, цалынмӕ фервӕзын кӕна, уӕдмӕ. Уыцы ирвӕзындзинад цӕттӕ у, ӕмӕ Хуыцау раргом кӕндзӕни рӕстӕджы кӕроны. Ӕмӕ цин кӕнут уыдӕтты тыххӕй, ныртӕккӕ уӕ алыхуызон фӕлварӕнты исдуг хъыг бавзарын куы бахъӕуы, уӕддӕр. Сызгъӕрин бафӕразы артӕн, фӕлӕ уӕддӕр фесӕфы. Сызгъӕринӕй зынаргъдӕр чи у, уӕ уыцы фӕлтӕрдуырнындзинад раппӕлыны намыс ӕмӕ кады аккаг уыдзӕн, Йесо Чырысти куы рцӕуа, уӕд. Сымах цӕстӕй нӕ федтат Чырыстийы, фӕлӕ йӕ уарзут, ӕмӕ кӕд ныртӕккӕ нӕ уынут, уӕддӕр ыл ӕууӕндут ӕмӕ уӕ цин у, зӕгъӕн кӕмӕн нӕй, ахӕм. Уымӕн ӕмӕ уӕ къухы ӕфты уырнындзинад сымах цӕмӕ хъуамӕ ӕркӕна, уый, уӕ удты фервӕзын кӕнын. Уыцы ирвӕзындзинад иртӕстой пехуымпартӕ ӕмӕ рагагъоммӕ загътой, сымахӕн нысангонд цы хорзӕх уыди, уый тыххӕй. Уыдон архайдтой, хайджын кӕмӕй уыдысты, Чырысти-иу цы уд сын рагагъоммӕ Чырысти тухӕнты ӕмӕ йӕ фӕстӕдӕры намысы тыххӕй куы дзырдта, уӕд сын цы афонмӕ ӕмӕ ӕууӕлтӕм амыдта, уый базоныныл. Хуыцау сын раргом кодта, цы раиртӕстой, уый сӕхи хорзӕхӕн нӕ, фӕлӕ уӕ хорзӕхӕн кӕй уыди. Цы раиртӕстой, уый тыххӕй ныр сымахӕн загътой, фарны уасын уӕларвӕй ӕрвыст сыгъдӕг удӕй разӕнгардӕй чи фехъусын кодта, уыдон. Уыцы сусӕгдзинад базонынмӕ бӕллынц зӕдтӕ дӕр. Уымӕ гӕсгӕ уӕ зонд уӕд архайынмӕ цӕттӕ. ӕмӕ цырд лӕуут. Уӕ зӕрдӕ фидарӕй дарут, Йесо Чырысти куы рцӕуа, уӕд цы хорзӕх райсдзыстут ууыл. Ут коммӕгӕс хъӕбултау, Хуыцауы куы нӕма зыдтат, уӕд ом цы мондӕгтӕ уыди, уыдоны фӕдыл ма цӕут. Фӕлӕ уӕ ӕрхонӕг куыд сыгъдӕг у, афтӕ уӕхӕдӕг дӕр алы хъуыддаджы ут сыгъдӕг. Сыгъдӕг Фыст дӕр афтӕ зӕгъы: Ут сыгъдӕг, уымӕн ӕмӕ ӕз сыгъдӕг дӕн. Чи никӕй хъулон кӕны, алкӕмӕн дӕр йӕ хъуыддӕгтӕм гӕсгӕ чи хӕссы тӕрхон, кӕд уый уӕ фыдхон ут, уӕд ӕцӕгӕлон бӕстӕйы уӕ цард ӕрвитут афтӕ, ӕмӕ уын Хуыцауы тас куыд уа. Уымӕн ӕмӕ сымах зонут, уӕ фыдӕлтӕй уын цы ницӕййаг цард баззад, уымӕй уӕ балхӕдӕуди, рӕстӕг кӕй бахӕрдзӕн, ахӕм ӕвзист кӕнӕ сызгъӕринӕй нӕ, фӕлӕ ӕнаиппӕмӕ сыгъдӕг уӕрыччы, Чырысти зынаргъ тугӕй. Уый сӕвзӕрстӕуыд дуне сфӕлдисыны размӕ ӕмӕ сымах сӕраппонд раргом рӕстӕджы кӕрон. Йӕ фӕрцы сымах баууӕндыдыстут Хуыцауыл. Уый йӕ райгас кодта мӕрдтӕй ӕмӕ йын радта намыс, Хуыцауыл куыд ӕууӕндат ӕмӕ йыл уӕ зӕрдӕ куыд дарат. Ӕцӕгадӕн коммӕ бакӕсыны руаджы сымах уӕ зӕрдӕтӕ ссыгъдӕг кодтат ӕнӕцӕстмӕ уарзтӕй ӕфсымӕрты уарзынӕн. Уӕдӕ кӕрӕдзи бауарзут зӕрдиагӕй. Уымӕн ӕмӕ сымах ногӕй райгуырдыстут, мӕлӕты бар кӕуыл цӕуы, уыцы адӕймаджы мыггагӕй нӕ, фӕлӕ Хуыцауы цардӕгас ӕмӕ ӕнусон ныхасы руаджы. Сыгъдӕг фыст зӕгъы: алы адӕймаг дӕр у кӕрдӕгау, йӕ намыс быдираг дидинӕгау, кӕрдӕг бахус ӕмӕ дидинӕг ӕрызгъӕлди. Хицауы ныхас та мыггагмӕ цӕры. Уыцы ныхас у, сымах цы фарны уац фехъуыстат, уый.